Timotiya wa Vumbirhi, Ku Avanyisa ka Vumbirhi. Hikokwalaho n'wananga, tiya etintswalweni leti nge ka Kriste Yesu, kutani leswi u swi tweke eka mina emahlweni ka timbhoni leto tala swi hundzisele eka vanhu lavo tshembeka, lava na vona va nga ta kota ku dyondzisa van'wana. Na wena, amukela ku xaniseka ku fana ni nhenha leyinene ya Kriste Yesu. Loko nyimpi ya ha lwiwa, ku hava nhenha leyi pfaka yi ya tirha swa le kaya, hikuva ku navela ka yona lokukulu i ku tsakisa loyi a yi rhambeke ku ya lwa nyimpi ya kona. Mutlangi wa mitlangu a nga tlhomiwi risiva loko a nga landzi milawu ya kona. Mutirhi loyi a tirheke hi matimba emasin'wini hi yena loyi a faneleke ku rhanga a kuma mihandzu ya kona. Ehleketa leswi ndzi swi vulaka, hikuva Hosi yi ta ku nyika ku twisisa etimhakeni hinkwato. Tsundzuka Yesu Kreste, wa rixaka ra Davhida, loyi a pfuxiweke eku feni, hilaha Evhangeli leyi ndzi yi twarisaka yi vulaka hakona. Evhangeli ya kona yi ndzi vangele maxangu ndzi ko ndzi bohiwa hi tiketani ku kota xigevenga, kambe Rito ra Xikwembu rona a ri bohiwanga. Kutani, etimhakeni hinkwato, ndzi tiyisela hikwalaho ka vahlawuriwa va Xikwembu, leswaku na vona va ta kuma ku ponisiwa loku humaka eka Kriste Yesu, va kuma ni ku kwetsima loku nga heriki. Rito leri ri tiyile, leri nge, Loko hi file na yena, nakona hi ta hanya na yena. Loko hi tiyisela, nakona hi ta fuma na yena. Loko hi n'wi landzula, na yena u ta hi landzula. Loko hi nga tshembeki, yena wa tshembeka masiku hinkwawo, hikuva a nga ka a nga tilandzuli. Tsundzuxa Vakreste timhaka leti, u va byela swinene emahlweni ka Xikwembu leswaku va nga phikisani hi marito. Yi nga mhaka leyi nga pfuniki nchumu, loko ku nga ri ntsena ku lovisa lava swi yingisaka. Endla hi matimba ku vonaka u ri la khensekaka emahlweni ka Xikwembu. u nga ri na tingana hi ntirho wa wena, u dyondzisa rito ra ntiyiso hi ndlela leyinene. Chava ku vulavula swo hava leswi nga riki na vukhongeri, hikuva lava endlaka sweswo va tshamela ku sandza Xikwembu, kutani ku vulavula ka vona ku ta fana ni xilondza lexi pfundzelaka xi borisa miri. Exikarhi ka vona ku ni Vahimeniyo na Fileto. Lava tshikeke ntiyiso, hi ku vula leswaku swa ku pfuka eku feni swi hundzile khale. kutani va khunguvanyisa van'wana eku pfumeleni. Hambiswiritano, masungulo lamo tiya lama vekiweke hi Xikwembu a ma tsekatseki, ma tiyisiwa hi rito leri nge, Hosi yi tiva lava nga va yona, naswona un'wana ni un'wana loyi a vulaka vito ra Hosi a tshike leswo homboloka. Endlwini leyikulu a ku na swibye swa suku ni swa silivhere ntsena, kambe ni swo vatliwa hi mitsandza ni swa vumba swi kona. Kutani swin'wana swi ni ntirho lowukulu, swin'wana lowuntsongo. Hikokwalaho, loko munhu a tibasisa eka swilo leswintsongo, u ta va xibya xo tirha leswikulu, lexi hlawulekeke ni ku pfuna n'winyi wa yindlu, xi yimela ku tirha ntirho wihi ni wihi lowunene. Chava ku hluriwa hi ku navela loku telaka lavantshwa, u kongoma ku lulama, ni ku pfumela, ni rirhandzu. ni ku rhula, swin'we ni lava khongelaka Hosi hi timbilu leti tengeke. U nga vi ni mhaka ni ku kanetana ka vupukupuku loku nga pfuniki nchumu. Wa swi tiva leswaku swi tswala timholovo. Nandza wa Hosi a nga faneli ku va munhu wa timholovo, kambe a ve ni musa eka munhu un'wana ni un'wana, a va mudyondzisi loyi a swi kotaka, a lehisa mbilu, a laya vakaneti va yena hi vukhwatsi. Hikuva kumbexana Xikwembu xi nga endla leswaku va tisola va hundzuka, va fika laha va nga tivaka leswi nga ntiyiso. Kutani va nga kota ku pona entlhan'wini wa Diyavulosi, loyi a va khomeke ku va endlisa ku rhandza ka yena.